Sewwa, jien naħseb kien hemm ħafna punti differenti li jorbtu ħafna ma' xulxin. Però jiena l-iktar ħaġa li ninsab inkwetat fuqha hija li jiena, eżempju, għandi tifla żgħira u jiena meta nipprova nimmaġina l-futur tagħha hawn Malta, ma jirnexxilix. Nibża' ħafna. Għax madwari qed nara diżastru sħiħ. Smajna ħafna kliem, kliem sabiħ minn politikanti differenti ta' partiti differenti, imma l-mudell ekonomiku u ambjentali li pajjiżna ħa għal snin twal, imma li sejjer dejjem għall-agħar, huwa wieħed insostenibbli. Ma jagħmilx sens. It-toroq, eżempju, it-twessigħ ta' dawn it-toroq ma ħadux biss is-siġar, is-Central Link ħa 50,000, 50,000 metru gward kwadru ta' art agrikola, bdiewa li jaħdmu din l-art li tlifniha darba għal dejjem, meta r-rapporti tal-Gvern stess juru mhux veru li ma li ma humiex bżonjużi għax dawn il-proġetti ħa jwasslu biss għal li jonqos ftit, jekk forsi, jonqos ftit it-traffiku għal ftit għal ftit żmien, għal ftit snin. Fi ftit snin xorta pajjiżna ħa jispiċċa gridlock, gridlock. U għaliex però? Għax hawnhekk il-mudell huwa da, minflok il-miljuni, li qed jiġu investiti, within inverted commas, fit-toroq f'dawn it-twessigħ, kieku jsiru fit-trasport alternattiv li hija l-uniku soluzzjoni għat-traffiku, hemmhekk qiegħda s-soluzzjoni, minflok hawnhekk qegħdin nissagrifikaw is-siġar għelieqi, il-bdiewa u minnhom mhu ħa nieħdu xejn. Fit-tul mhu ħa nieħdu assolutament.
Bħal Andrè jiena kelli x-xorti li nkun missier u jiena naħdem sabiex lit-tifla tiegħi Eva nagħtiha futur f'dan il-pajjiż. U jiena konvint li ħafna nies għalkemm japprezzaw dak li għedt inti huma kemxejn iżjed ottimisti. Ottimisti għaliex qed jaraw Gvern illi qiegħed ukoll jirranġa l-isfidi illi setgħu ġew indirizzati qabel. Naqbel miegħek, André, jiena wkoll nixtieq illi jiena twelidt f'pajjiż fejn stajt noħroġ fil-pjazza tar-raħal meta kont student, nirkeb il-metro jew it-train u nkun nista' nivvjaġġa lejn l-iskola, lejn l-università f'temp ta' tmien minuti sabiex imbagħad meta ġejt għal liċenzja, dik il-liċenzja qas biss kienet tgħaddili minn moħħi għax inkun moqdi sew. Minflok jiena illi kont nuża s-servizz tat-trasport pubbliku u żgħażagħ oħrajn spiċċaw illi kellhom min għamel riforma għaffiġa, għamel froġa fl-2011 u n-nies tilfu il-fiduċja f'dak is-servizz. Apparti minn dan kollu, apparti minn dan, apparti minn dan kollu, app,
apparti. Liċenzja tal-karozza ma għandix. B'tal-linja biss nivvjaġġa. Hemm problemi kbar, jiena għext f'pajjiżi oħra, kieku l-investimenti ta' dawk il-miljuni saru f'tal-linja li jkollna eżempju servizz ta' 24 siegħa kuljum, eżempju il-fatt li mhux tiġi tal-linja full up u tibqa' tistenna fuq l-istage, kieku dawk il-miljuni ntefqu fit-trasport alternattiv, kienu jkunu soluzzjoni ħafna aħjar u li ma tagħmilx il-qerda massiċċa li hemm bħalissa. Ok. Ministru, ikkonkludi ħalli ngħaddu għal xi ħadd ieħor. Grazzi mill-ġdid għal dak il-kumment, Andrè. Naqbel mal-punt li rridu nkomplu ninvestu fit-trasport pubbliku. Fl-2011 kellek 33 miljun jużaw it-trasport pubbliku. Illum għandek 55 miljun. L-isfida tan-nies illum hija illi għalkemm investejna, għalkemm 34 elf żagħżugħa u żagħżugħa qed jivvjaġġaw b'xejn grazzi għad-deċiżjoni ta' dan il-Gvern, xorta waħda ssib min jgħidlek, isma', tal-linja għaddiet mimlija. Irridu nfakkru, irridu nfakkru, irridu nfakkru fl-inizjattivi oħrajn, nixtieq illi, nixtieq illi, nixtieq illi, jekk persuna jivvjaġġax b'tal linja jew le. U biex ngħid, għax ħaġa importanti, inti tkellimt ħafna jew għax da punt li xtaqt insemmi għax kont involut ħafna personalment, iva. Fuq tkellimna dwar li għax huwa l-bżonn, għandna bżonn dal-bini kollu għax in-nies iridu fejn jgħixu. Jiddispjaċili, mhux veru. Proġett kbir, id-Dibi Group fis-sit tal-ITS. Mijiet ta' appartamenti ta' Lussu, żgur mhux ħa jixtruhom il-Maltin, kollha għal barranin, is-sinjuruni l-kbar li jixtrulek appartament u jħalluh hemm. Proġett li rċieva eluf rekord ta' oġġezzjonijiet mir-residenti, proġett li huwa ssuġġerit fuq art tan-nies, ġifieri l-Awtorità tal-Ippjanar li taqa' direttament taħt ir-responsabilità tiegħek, injorat l-oġġezzjonijiet kollha u approvat proġett bħal dan li fost affarijiet oħra ħa jġib 7,500 vjaġġ tal-karozza iktar kuljum f'żona li r-rapporti jgħidu ma tiflaħx għaliha. Mela mhux veru qed nippruvaw insolvu t-traffiku? Mela mhux veru, mela mhux veru, mela mhux veru li l-bini, il-bini li qed isir, qed isir ħabba bżonn? Dawn huma proġetti li bihom ftit miljunarji, li għandhom is-saħħa kbira fuq iż-żewġ partiti hawn Malta u fuq il-politika in ġenerali, jagħmlu li jridu a skapitu ta' ħaddieħor, il-kwalità tal-ħajja u l-ġenerazzjonijiet li ġejjin. Din tinkwetani ħafna u ninsab veru nkwetat però jiena għandi t-tama wkoll ta' li n-nies illum m'għadhomx għomja mill-partiġġaniżmu politiku u qed jgħollu rashom kif rajna ftit tal ġimgħat ilu fejn eluf ta' nies imxew il-belt biex jgħidu iż-żejjed kollu żejjed. Ministru,
hemm dawn in-nies hemm dawn in-nies li qed jgħidulek iż-żejjed kollu żejjed. Minuta biex tweġibhom u mmorru break għaliex hawn ħafna aktar nies li jridu jitkellmu. Lil Andrè nerġa' mill-ġdid inħeġġu ikun iktar ottimist. Il-punti li qajjimt huma punti validi, imma nfakkar illi apparti t-trasport pubbliku b'xejn liż-żgħażagħ, il-fatt illi issa rridu nagħmluh ukoll għall-anzjani, inwessgħuh kif qal il-Prim Ministru li jkollna trasport pubbliku b'xejn għal kulħadd. Dan is-sajf investejna sabiex b'disa' miljun ewro inkomplu nżidu il-flotta, 40 vettura oħra. U l-fatt illi qegħdin naraw iktar nies jagħmlu użu mit-trasport tal-baħar bejn il-portijiet irridu nespanduha 'l barra mill-Port il-Kbir imma 'l barra mill-Port ta' Marsamxett hemm numru ta' inizjattivi oħrajn illi qed nieħdu. Xorta naqbel miegħek illi rridu sadanittant f'dan iż-żmien illi qed nirbħu minħabba li qegħdin u għandna bżonn nerġa' ngħidlek nirrazzjonalizzaw il-bottlenecks u t-toroq illi għandna għaliex ċertu bottlenecks ħloqnihom matul iż-żmien u kienu bla sens ġej minn tliet korsiji u trid tispiċċa bi tnejn. meta tista' faċilment tibqa' għaddej u tara li hemmhekk ma jinħolqux il-konġestjonijiet li fl-aħħar mill-aħħar isarrfu f'emissjonijiet, isarrfu f'arja maħmuġa, l-arja li aħna ħdimna sabiex mill-heavy fuel oils, il-power station, niżguraw li jkun hemm anke arja nadifa għaliex l-elettriku qed nipproduċuh min-naħa tal-gass naturali. U ħafna affarijiet oħrajn. Imma jien li kont qed ngħid huwa li f'dan iż-żmien li qed nirbħu rridu nieħdu deċiżjonijiet importanti għat-trasport tal-massa. Irridu nieħduh u nemmen illi dak illi aħna ma stajniex ingawdu għaliex il-ġenerazzjonijiet ta' qabilna ma ħasbux għaliha, irridu niżguraw illi aħna naħsbu għal ta' warajna.